Ond yn ymuno â fi nawr, mae un o'n hoff actorion i, achos bod e 'di cael yr anrhydedd o chware'r dewin dwl amser maith yn ôl. Croeso mawr i Iwan Charles! Diolch.
O, 'na ti!
O, ti'n edrych yn ciwt. Ond speller sy ti'n neud 'na nawr, ynde? O, hwn yn ôl yn 2000, dwi'n meddwl. 2001? O, 2001!
Ma'r ymchwil i'n gweud wrthai. Ti 'di bod yn stalcio fi?
Yym, ydw, tipyn bach. Neu stalcio'r dewin dwl wyt ti, ie? Ie, stalcio'r dewin dwl, wrth gwrs.
Ie, ddim fi. Reit, y tro diwetha ti ma, reit, oedd ti'n sôn bod ti'n mynd ar dy wyliau i sgio. Oedd. Nes di fwynhau?
Ges, gathon ni amser ffantastig. Athon ni i Avoriaz yn Ffrainc. A dyna llun ohono fi fan 'na. O! Ar fy skis. Sgio ti'n neud ie?
Sgio dwi'n neud ia, ddim bodio. Dwi ddim digon cŵl i snowboardio. Na? O'n i'n meddwl byse ti'n dda ar hwnna achos ti'n... Na, ddim o gwbwl, ddim o gwbwl. Dwi'n dwi'n mwynhau sgio, dwi'n mwynhau bod yy 'y nghoesau i'n annibynnol, t'mo'?

Ac yn eu mysg oedd yy Mister Llu Rivas a Lisa Gwilym ynde? Sydd yn prodi cyn bo hir felly llongyfarchiade love you. Da iawn. Yym a fi'n clywed bod 'da ti stori itha difyr ambytu yy Lisa o's e? Wel ath dydi Lisa a fi 'dan ni'm yy 'dan ni'n gallu sgïo ond ddim yn dda iawn 'dan ni'n yym yn ddechreuwyr 'dan ni'n dysgwyr so yy dwi'n cofio athon ni i fyny ar ben y mynydd ag o' 'na un ochor o'r mynydd yn rili nice and gentle Ag o'dd yr ochor arall y mynydd yy fel hyn. Yn serth. Double black fel ma' nw'n deud. Yy a wedyn nath Lisa a fi fyny i'r i'r ochor serth y mynydd ag wrth gwrs o'dd 'i'n tua pum munud i bump y nos, o'dd 'i'n dechre tywyllu, o'dd e'n niwlog, o'dd 'i'n bwrw eira'n drwm iawn iawn iawn ag o'dd yr un o'r ddau ni'n gallu sgïo'n dda a o' raid ni fynd lawr 'c'os o'dd y pist yn cau o'dd bob o'dd yr o'dd yr yym chair lifts 'di cau ag yn y blaen so o' raid ni fynd lawr o'dd dim ffor arall lawr. So rhaid i Lisa a fi fynd basically fynd lawr ar 'yn pen ole yr holl ffordd lawr yn ôl i'r pentre. O ware teg i ti fod 'na iddi. Ia wel o'dd o'dd hi yna i fi hefyd so yym ia. O partnerieth dda fan 'na. Nathon ni edrych ar ôl nathon ni edrych ar ôl 'yn gilydd do. O wel fi'n falch bo' ti 'di joio on' gwed gwaith da. Do a a dwi falch bo' fi adre yn fyw efyd. Ia. Yy so fel so fo 'di gallu bod yn beryg iawn so. Mewn un cushion. Yn union ia ia. Yym wel fi yn falch bo' ti 'di mwynhau ond gwed 'tha i nawr be' sy mlan gyda ti ar y funud? Yy dwi'n neud yym project drama, gweithdai drama. Hyfryd. Yy wel wel pro- yy mae o'n broject yym aml yy gyfrannol yym multi... Gelfyddydol?
'Na fo, that's the one.
Aml-gelfydd-... Honna ydi.
Fantastic. Tocyn iaith i mi. Yy so 'dan ni'n neud hynny efo yym yy cwmni Frân Wen ag ar y cyd efo ryw bobol o o Manceinion a 'dan ni'n neud hynny yn Ysgol Coed Menai ag Ysgol Bryn Llwyd. Ac dan ni'n trio cael yym CD efo'i gilydd yy fatha hip hop CD a lot o beatboxio, ma' Ed Holden yn dod fewn i beatboxio efo'r plant ag yn y blaen. A dan ni'n neud ffilm fer, dan ni'n yy ffilmio ffilm fer yym a dan ni'm siŵr be' 'di enw'r ffilm eto ond mae o yy amdan ryw gêm poker ag lot o zombies... Ww! ...a dan ni'n mynd ar pier Bangor a dan ni ma'r zombies 'ma'n mynd ar pier Bangor a dan ni'n chwythu'r holl beth fyny. Ond ti hefyd, sho- sôn am y dyfodol hefyd, ti yym ti hefyd yn gweithio yn y theatr cyn bo hir, wyt? Ydw, dwi yn dechre gwaith efo cwmni Franwen ar ôl Pasg 'ma, yy yn neud project o'r enw Cylaen, come on then. O, 'na ti wrthi fyn 'na. Dyma ni.
Ti'n chware bachgen bach direidus, ie? Yy yy yndw, yndw, yndw. Yym ma'r ma'r tri ohonyn ni, y tri actor, yy Trist, fi a Elen, Ydyn ni'n chwarae cymeriadau tua 13, 14, 15 a ydyn ni'n torri fewn i building sites ac yn cael antur yn y building site. Ond wrth gwrs, erbyn diwedd y dydd, mae'r antur yn troi'n chwerw. Wel, fydd rhaid ni ddisgwyl mlaen i weld y daith 'na te. Bydd, bydd, bydd. Ond gweithio i nawr, mae heddi'n ddiwrnod pwysig i ti, yn dyw e? Yndi. O yndi?
O wrth gwrs bod e! Wyt ti'n mynd i fynd i gerdded yym 14 copa Eryri? Yndw, 'dan ni'n mynd i neud yym... Neu 13 nawr yfe? Wel ie ma' ma' 'ne chydig o o ddadleuo yym 'dan ni'n gobeithio neud yr 14 y fourteen peaks 14 copa mwya Cymru sef yr 14 copa sy dros 3000 o o droedfeddi yy on' ma' nw newydd ma'r bobol pwysig newydd benderfynu dwi'n meddwl bod Tryfan 'di Tryfan ddim yn ca'l 'i gyfri fel yr un o'r fourteen peaks 'c'os ma' nw newydd benderfynu bod Tryfan